Дуслар, туганнар һәм почти туганнар. Рәхмәт кибетендә татарча автомобиль ябыштыргычлар бүтән булмаячак. Ә, бүтән э, минем э, әлеге кибет белән эшләргә теләгем юк. Ни өчен дисәгез, беләсезме, мин төгәллек ярата торган кеше. Мин журналист буларак та хәбәрләрдә эшләгән кеше. Беләсезме, мәсәлән, синең сюжетың бер сәгатьлек материал алып кайтасың икән, сиңа продюсер әйтә, Синең шушы бер сәгатьлек әйбердән 2 минут та 20 секундлык сюжет төшерергә кирәк икән, кыскартырга, монтажларга. Син 2 минут та 30 секунд ясый алмыйсың. Тырышып, тырышып, хәтта менә шушы 10 секундны да кыскартырга кирәк булачак. Мин Дәүләт Советы мәктәбен үткән кеше Фәрит Карлович Мөхәммәтшин мәктәбен, чөнки берсен дә хәтерлим. Каяндыр кайтып бара идек, ә без бит дәүләт, хөкүмәт самолетында оча идек. Кайсыдыр бер чарадан кайтып барганда Фәрит Хәйруллович әйтә, күрсәт әле ди текстыңны, мин бит пресс-службада эшләгән кеше, ягъни дәүләт советы эшчәнлеген һәм дәүләт советы рәисенең эшчәнлеген яктырта идек. Шуннан соң мин аңа текстны күрсәттем дә, ул каядыр шушы бөтен текстта бер хәреф хатасы табып, Мине миңа бармагы белән төртеп күрсәтеп шушы хәрефкә бер сүгене сүзе ычкындырып, мине шулай орышты. Кисәтү ясады. Шуннан соң менә шушындый төгәллеккә өйрәнгән кеше мин. Ә хәзер әйләнеп кайтабыз рәхмәт кибетенә. Без апрель урталарында үткәргән иде конкурс. Бик зур шаулап үтте ул конкурс. Рәхмәт бабайга. Рәхмәт кибетенең зур курчагы бар бит. Бабай рәвешендә без Аңа исем сезнең белән тапкан идек. Бу H үткәргән иң шундый масштаблы конкурсларның берсе булгандыр. Бик күп вариантлар килде һәм җиңүчегә без әйттек, бүләк итәчәкбез. Рәхмәт кибете тәкъдим итә әлеге бүләкне. Шушы җиңүченең исеме чигелгән сөлге. Җиңүче ачыкланды. Бик күп тәнкыйть килде минем адреска. Бу кадәр тәнкыйтьнең минем бер тапкырда килгән юк, бер конкурска да. Ни өчен э, кибет рәхмәт була торып, бабайның исеме дә рәхмәт, ни өчен рәхмәтулла түгел? Миңа әйтәм бит, беркайчан андый хәйт килгәне булмады. Бу тулысынча э, шушы кибет хуҗасының карары булды. Дуслар, мин беләсезме, эмоциягә бирелеп, әллә нәрсәләр әйтер идем, ләкин мин журналист буларак сезгә хәзер бары тик фактларны гына сөйлим. 20 апрельдә нәтиҗә ясалды. Э, майда сорыйм мин шушы кибет хуҗасыннан. Мин әйтәм, җибәрдегезме сөлгене? Юк, җибәрмәгәннәр булып чыкты. Аннан соң э, исемә төште июньдә, ике ай булып чыга бит инде. Мин әйтәм, җибәрдегезме? Чиктек, җибәрәбез ди. Һәм кичә, кичә бит инде менә хәзер өченче ай була. Элемтәгә кердем шул җиңүче белән, ә әле әйтергә кирәк, мин әлеге җиңүче алдында гафу үтенеп, шушы рәхмәт кибете үзенең үз тарафыннан башкарып чыга алмаганы өчен һәм вакытында бүләкне җиткерә алмаганы өчен гафу үтенеп, мин Зифа Кадырованың китабын җибәрдем. Мин әйтәм, сүлгесе килеп җитәр, иртәме, соңмы? Ләкин әйтәм бит, өч ай үтте. Әле һаман да барып җитмәгән сөлге. Мин әлеге дә баягы кибет хуҗасына язам. Мин әйтәм, аудиода аңлаттым, мин әйтәм, сезнең үзегезнең генә авторитетыгызны төшермисез. Бу беренче чиратта әйтченең абруена кара тап була төшә торган әйбер. Мин вәгъдә иткәнмен икән, димәк, мин җиңүчегә тапшырырга тиеш. Әйе, без монда ике оештыручы идек, рәхмәт киюте белән берлектә, ләкин төп площадка мин булгач, Мин вәгъдә иткәч, мин бирергә тиеш. Ә миндә ул сөлге булмагач, мин алдакчы һәм ялганчы булып калам. Шуннан соң кибет хуҗасына язам, бернинди җавап юк һәм килде шушы чигелгән сөлгенең фотосы. Ләммим, бернинди җавап юк. Бигрәк сәер. Шуннан соң бүген дә тагын сорадым, җибәрдегезме?

Рәхмәт кибетеннән бер тиен дә алмадым. Аларның бердәнбер булган әйберсе биргән булды. Ул да булса яулык, аны без уйнаттык. Һәм бер тапкыр шушы кибет хуҗасы миңа донат җибәрде, 1000 сум. Ләкин э, сез аңлагыз, роликны төшерү өчен бер генә роликны, аны күпме вакыт уйлыйсың, күпме вакыт төшерәсең, күпме вакыт монтажлыйсың, ул күпме вакыт китә, күпме көч китә. Шушы роликлар чыккач, алар бит әле буа кызлары төркемендә дә чыкты. Ә бит э, ул буа кызлары төркемендә бушка түгел э, перепост ясату мәсәлән мин әйтәм шушы рәхмәт кибетен таныту өчен э, шул перепост һәр перепост 250 сум тора анда ясатып алар аркылы да шушы роликка күбрәк просмотр җыйдырта идем анда да сораучылар булды миңа да сораучылар булды кайда урнашкан бу кибет мин иренмичә бөтен кешегә адресларын язып аккаунтларын күрсәтеп күпме Ә, үземнең әлеге дә баягы вакытымны сарыф иттем шушы кибетне танытуга. Билгеле, беркем сорамады. Әйтергә мөмкиннәр, ну ведь синен беркем сорамады. Ну, ләкин бит инде бөтен күңелеңне биреп эшләргә тырышасың. Ну, мин, мин шундый кеше. Мин перфекционист кеше, мин ә, бөтен көчемне һәм җанымны биреп эшли торган кеше булсын дип әйме ләкин әгәр дә менә шулай сиңа шундый җавап кайта икән бернинди аннан соң инде Кешегә булышырга дәрт калмый. Рәхмәт кибетенә бик рәхмәтле. Шундый уртак әйберләр эшләгән өчен, ләкин минем рәхмәт кибетеннән башка да контент менә моннан эзләмәгән. Ул рәхмәт кибете минем ничә бер процент кынадыр бөтен контентымнан. Һәм кешенең вәгъдә ителгән әйберне 3 ай буе үти алмагач һәм Куелган сорауларга җавап бирә алмагач, бу ничек дип атала? Мин, мин моңа берни дә аңлатма бирә алмыйм. Мин әйтәм бит, мин Мухаммедшин мәктәбен үткән кеше, мин, мин төгәлеккә өйрәт, өйрәтелгән. Ә монда менә шушындый кешегә карата битарафлык, әле теге җиңүче дә язган булган рәхмәт кибетенә һәм бернинди җавап килмәгән ди. Ягъни бу полный игнор булып чыга. Шуңа күрә әйтәм бит, җавап булмагач, тоттым да кибет хуҗасына яздым. Мин әйтәм, әгәр сорауларга җавап биреп, элемтәгә чыгасыгыз килми икән, әйдәгез саубуллашабыз. Минем татарча автомобиль ябыштыргычларны сатудан алыгыз. Килеп алырлар. Шуннан соң да бернинди җавап килмәде. Менә бу ничек дип атала. Моны инде сез үзегез бәя бирегез. Мин әйтәм бит, Аңлашылды, кемнең бит кем икәнлеген эшли-эшли генә белә башлыйсың. Мин бер нинди әйтәм бит, монда бәя бирмим, мин төгәл-төгәл-төгәл фактларны айттым. Җәмәгать татарча автомобиль ябыштыргычлар, алар сатуда бар, ләкин бары тик Озонда. Керегез, алыгыз, файдасын күрегез, яме, хәерле көннәр сезгә.